Һәм дә тыелыгыз, куркыгыз Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгаләнең ачуыннан. Дөреслектә, Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгалә безгә бик тә күп хәерлек бирде. Һәм дә Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгалә бездән бик тә күп начарлыкларны ерак итте. Һәм дә безнең гаепларыбызны Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгалә качырды. Кадерле мөселман кардәшләр, мөселман өммәте ислам динсез яши алмый. Һәм дә аның калуы ул кала шул вакытта гына, әгәр дә мөселманнар үзенең динен сакласалар. Ә әгәр дә инде мөселманнар үзенең динен сакламаса, ул югала. Шуңа күрә шушы ислам динен һәрберебезнең беренчедән Йөрәгебездә булырга тиеш. Икенчедән, безнең телебездә булырга тиеш. Һәм дә өченчесе, һәрберебез шушы Ислам дине кулларыбыз белән, аякларыбыз белән, бөтен тәнебез белән үтәргә тиеш. Шушы Ислам динен Аллаһ Субханәһу ва Тәгалә үзенең исеменә бәйләгән. Шуның белән аның дәрәҗәсе арта. Куръәни Кәримдә Аллаһ Тәгалә әйтә,

Пәйгамбәр килде, ди. Һәм дә шул пәйгамбәр сезнең арагыздан иде, ягъни кешеләр арасыннан. Азизун алейхи мә анитум. Аның күңелендә бик тә авыр, ди. Шушы бөтен авырлыклар сезгә тия, ди. Аның шуның белән күңеле Авырсынау, ди. Үзе бик тә кайгырта, Сезнең өчен, ди. Уйсалым теле безнең Мөхәммәд пәйгамбәр турысында әйтте. Мөхәммәд пәйгамбәр үзенең өммәте, үзенең халкы өчен бик тә каты кайгырта. Һәрбер авырлык нинди булса да мөселманнарга төшсә, шуның өчен кайгырта. Хәрисун алейкум! Һәм дә пәйгамбәр Мөхәммәд бик тә каты тырыша, ди, сезне, ди, туры юлга бастырыр өчен, ди. Түгел, сез бөтенегез һидаят юлына Аллаһ Тәгалә юлына бассын өчен, ди. Бил-муъминина рауфур рахим. Һәм дә мөселманнарга, ди,

Әйберләрдә кайсы мөселманнарны кайсы иделәр, әти, безнең пәйгамбәрне Мөхәммәд якады, нәрсә, аларны туры юлдан чыгарды, шулар турысында бөтенесе турында хәбәр әтеп бирде мөселманнар гөр. Вот элеке шундый кавым иде, аларны туры юлдан шушы әйбер чыгарды. Аннарысы күзгә пәйгамбәрнең әммәте бар иде, ә аларны, менә шул, шул әйбер мөселманнарны Туры юлдан чыгарды. То есть бөтен әмерне Пәйгамбәребез Мөхәммәд салләллаһу галәйһи вә сәлләм аңлатып бирде. Аңлатып бирде, шул эшнең башында нәрсә иде? И ахтында нәрсәгә китерде Мысыр тигере ки халыкны? То есть шуны бөтенесен күрсәтеп бирде. Су башында бер нәрсә дә тигел иде, капы шул гамәлеңне дә, ә ахырда халык шуны үтәп, үтәп, үтәп, китерде шуларга кушты мосылманнар, анда элеккеге пәйгамбәр халкы туры юлдан чыктылар. Шуларның бөтенесен, һәрберсен күрсәтеп, аңлатып, бөтенесен бирде.

Каберләр эссе кебек булмасын дип. То есть өегездә кыска ягъны намаз укыгыз, и һәр вакыт чтобы һәр көнне көнме булса да Коръәнне укырга кирәк. Вот шуны Пәйгамбәребез безгә кушты. Пәйгамбәребез әйтә, Лә тәҗәалу буютәкум кубура. Үзегезнең ятларыгызны, баларыгызны ди, каберләр өсте ясамагыз ди.

Шулай Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи вә сәлләм әйтә, иң әҗер саваплы намаз ди, кайсыны кеше укыса да, ул әгәр дә кеше өендә укыса ди, то есть өендә укыса намазны, ул синеке иң күп савап аласы. Фарыз намазыннан баш тартырмын. То есть фарыз намаз, иртәнгенеке ике ракагать, үлән намазыныкы дүрт ракагать, икенденеке дүрт, акшам өч, ястү дүрт. Шуларны кирәк җәмагать белә тик мәчеттә укырбыз, да? Ә калган бер булган бөтен сөннәтләрне, нәфелләрне бөтенесен пәйгамбәребез әйтте, үзебездә укырга кирәк. Ике ир бала бик тә күп хадислар язылган шул сөннәт нәфл намазлары турысында. Пәйгамберебез анда әйткән, Сезнең өегезгә дә үзегезнекенә намазның өлешен чыгарыгыз, ди. То есть синең өең бармы? Намаздан, ди, өеңә өлеш чыгар. То есть өеңдә дә намаз укы, ди Пәйгамберебез әйтте.

Урын ясамагыз, ди. Туйсу әткәсе кели, минем каберемә, анда елына бер билгеләнгән кенне итеп җыелырга ярамый. Очына аңлатып бирә. То есть, монда именно әткәм, Гид, ягъни бәйрәм. Ник бәйрәм, имеется в виду, потому что әкәм тәкичле. Елына, мәсәлән, әти, тап. Ә теге шул числода, шул айда без һәр елны шунда җыелабыз. Ну, если сез уже җыела башладыгыз, ул сезнең гадәтегезгә керде, ул уже бәйрәм кебек. Борчылып турысында пәйгамберебез әйтә, минем каберемне, ди, бәйрәм шундый аек кебек, ди, урын ясамагыз, ди. Ә болай килдем киттем, пожалуйста, любой вакыт. Вот например, хаҗилар баралар да, хаҗилар баралар, мәчеткә кереп намаз укыйлар, шул вакытта пәйгамбәребезнең кабере яныннан үтәләр, сәлам әйтәләр, салават укыйлар. Ну, билгеләнмәгән, просто кеше керде, намаз укыды, әйтте, китте дальше. Өйдә, например, кем анда иртәнге намазга керә, иртәнге намазга керде, например, намаз укыды, шуннан чыгып китте, шул ишектән, каенга кабере бар бит, шуннан чыкты да китерсә, бетте. То есть, гадәткә кермәгән, билгеләнмәгән, нитмәгән, шулай ярый. Шулай ук безгә дә, вот без яшибез моны Россиядә, тагын безгә шулай ук кемнеңдер кабере өстенә бер билгеләнгән көнгә барып ярамый. Пәйгамберебез анардан да тыйды, ярамый. Потому что кешеләр уже беренчедән ул җыела торган гына булалар да, например, берничә ел. Аннары Сынужи кемнең каршына килә, Дәрдә таба янында Коръән укыйбыз. Тагы берсенең каршына килә, анда шунда кырбан чабабыз. Тагы берсе әкер анда шулардан да бас сорыйбыз. Туй сул бер көндә килми инде, әти, гомер. Ул әкертең генә, әкертең генә, шулар бөтенесе килә. Моны пәйгамбәребез каян алган? Ахырда Аллаһ Тәгалә хәбәр сүләгән, то есть элеккеге булган пәйгамбәрләр, Ибраһим, Нух пәйгамбәр, анда Муса пәйгамбәр, элекке, элекке, элекке, шуларны бөтенесен Аллаһ Тәгалә анарга аңлатып биргән, то что шул кавым беренчедән шулай гына эшләделәр, ә ахырда шул гамәл дип китәде нәрсәгә? Кешеләрне туры да чыгарды. Вот бүгенге көндә дә безгә каберләр өстенә барырга ярый. Пәйгамбәребез даже кушты. Пәйгамбәребез әйтте, элек әйтте, тыйган иде. Ә бигем мин сезгә әйтәм, каберләр өстенә йөрегез дигән. Но әйтелгән җиреңгә билгеләмичә, просто вот бигем алдында барды. Ә әгәр дә син әтиң шул айны, шушы числода, һәр елны, без, туганнарыбыз белән нан җыелабыз, әйтәбез, ул уже всё, гадәткә кердеме әйтеме, уже всё, бәйрәм кебек булды. Авылга килдем, киттем, киттем, пәйгамбәребез әйтте, всегда каберләргә барып килергә кирәк, диде. То есть дога кылырга, нитәргә, үлекләр өчен, вот шулай. Намаз турында Коръәндә, пәйгамбәребезнең хадисларында бөтенесендә шул аңлатып бирелгән, что кешеләр беренчедә йөри башлыйлар, шул көнне билгеләнә, нидә, нидә, нидә ни сынарга моң китә башлый, менә шулай.